Diýäýme ýok.
Şu şu beýleki akkaunda like, repost, podpisat etmeyi hiç haçan unutmaň. Akşam ýatandan izleýin. Ine okuň soň güni kitap alnan güni.

Bu gün Hytaýa gelýän okuwçylaň ene-atasyna şo okuwçylaň adyndan ýüzlenesim gelýär. Ýöne hemme ene-ata däl ýa-da hemme okuwçylary däl. Kimde kime şu sözler tans däl bolsa özüňize çekip oturmaň. Indi meň aýtjak bolýan zadym, ýangyr orta mekdebi gutaryp daşary ýurda gelýärler okuwçylar we ene-atasy ýaňky çagadan intek aýratyn ýaşap görmedik çagadan, Ullakan bir gazanja garaşýar. Tutuş maşgalany taýjak bolýar boýnuna. Nämemiş? Daşary ýurtda eklenç, gazanç aňsatmyş. Hiç ýerde-de aňsat däl. Hiç ýerde-de. Ol aýyntek on sekiz ýaşly çaga kelintek ullakan oglanlar, indi ýigrimi alty, ýigrimi ýedi ýaşly oglanlar ýaňy-ýaňy aýaga galyp başlaýar. Onuň ýaňky on sekiz ýaşly çaga on sekiz ýyl ömrüni, on ýedi, on sekiz ýyl ömrüni öz öýünden, Girip çykyp öz ejesiniň bişirenje naharyny iýip bir gezegem bilemok indi aýratyn bitarap durmuş başgaçarak bolýada sosialny yksady jemgyýetçilik we şuňa meňzeş zatlarda öz pozisiýaňy gurmak zat etmek ene atasy Ondan beter üstüne basybam ýaňkyýalak bir topar obýazannost boýnuna atýar. Ondan o çaga bir topar dawleniýe bolup özün, nu, dawleniýe diýsem, kellesiniň dawleniýesi üýtgänokdany özüne ýer tapybilmän, ýaňkyýaly gazanmaly, eýtmeli, beýtmeli diýip urnup-urnup iň soňunda bir belaň üstünden barýar. Ýa-da depressiýa düşýär, zat etýär. Indi men aýtjak gel, O çagalaryňyzdan talap etmäň zat diýip, ýöne bir azajygam bolsa wagt beriň, bir, iki ýyl hatýa by uýunlaşar ýaly täze gelen ýerine. Sebäbi ýurduny çalyşýar, dünýesini çalyşýar diýseňem bolýar. Bärde tutuş adamlaryň gatnaşygy, maddy ýagdaýy, puluň kursy, ol bul bar zat täsir edibiler. Sizem gele-gele tarpana meselem. Vizadan ugrat. Iki ýüz elli dollar nämä sowýaň diýibem gürleýänler bar. Iki ýüz elli dollar. Iki ýüz elli dollar daşary ýurtda pulum däl ine men şeý diýip aýdaýyn. Özüňiz bolandan soň bäş ýüz dört ýüz dollar zordan ýetirerdiňiz. Ýöne ýaňky çaga pahyr indi ene atasynyň gözünden gaçmajak bolup iki ýüz elli ýiňem elli dollaryny öýüne ugratjak bolýar. Iki indi siz şondan öň ýaşapsyňyz-a bir zat edip. Beýdip boýnundan asdyryşmak nämä gerek? Şuny köpden bäri men özüm köp gördüm şuny ýaly enatalary. Onam ýene bir enatalar bar, başga görnüşi bar. Çagalar wapşe äsgerenok. Bir ulalandygynam bilenok sada. Aý sen bir zat bilýäňmi zat diýip. Bar gir öýe 9 boldy sagat. Ýa näme opşidiňe gir da. Türkmenistanda oturyp erkin durmuşda näme etmelidigini öwretýärler, ol ýalňyş diýjekkä, ýöne tutuş ädimme-ädim nädip ýaşamalyny öwretseňiz hiç haçanam siziň çagaňyz uly durmuşa taýýar bolmaýar. Menem öz durmuşymda näçe gezek ýalňyşyp, näçe-näçe meseleleriň üstünde baryp zat edip, şunýalak adam bolup ýetişdim. Çagalaryňyza birazajyk ynanyň, biram ýagdaýyna düşünjek boluň. Janyňyz sag bolsun!
Eýdir. Maňa gyýw, jaň etmäýiňä, maňa jaň etmäýiňä. Öý saňa jaň etýän wame, zaý bar etmow, öz problemam özüme ýetik şu wagt. Dokun, gije, gündiz, öýlän, irden, abed, diňe jaň etýäňizle gyýw. Gije, gündiz, irden, abed, agşam, öýländen soň, abetdan soň, irdenden soňam problemam ýetik, jan dogan, men saňa jaň edemok.
Ýadadym men! Men-ä ýadap-ýadap indi polny haýalladymam senden ýaňa wara. Jaň etmäň şu wagt men. Men gaty ýere daýnaýynýa wagtlyk kelläm gowy däl şo tiz sat üçin jaň etmäň biri ölse-de jaň etmäň biri öýlense-de jaň etmäň çyksa-da jaň etmäň. Aý onda sen mara özüňe jaň etdirmejek bolsaňam Mätnazarowyň maňa jaň etme diýen aýdymy bar-a şol aýdymy diňläý bomy ýöne gaýrat etmäň kellämi agyrtma maçy.
Maňa işdat etmäň. Oturyp bolýança adamlar däl, ýene däl. Prosta jaň etmäý, požalysta, maňa jaň etmäý, gürleş. Aý bolýahow bir ýalňyşyp jaň edäýip dyrnagy gaýy bal etdiňaý, ýürege düşdüňaý bara, menem seň sesiňi eşdesim gelip jaň edemoghow, maçy. Daşary ýurtda goýberilýän ýalňyşlyklargow.

Çalşyň. Şo günüň Baidu kursundan çalşarsyňyz. Pes kursdan däl. Daşary ýurda gelip ylgap hemme kişä kömek etjek bolmak esasy, ýollarda awariýa bolýa biri, sögüşýäler, paryçkalar, baryp gel şo gyjagaza kömek edeýin. Me, saňa. Etme kömek. Iň soňunda zy, zaýewle, zaýewle, zaýawleniýany, karoçe zywleniýany seň üstüňe ýazarlar, sen pul tölemeli bolup galarsyň. Mun ýaly situasiýada kän. Şantaž ederler, Ýene jübiňden pul çykarman sen bolarsyň kömek etjek bolup oturma. Adamçylygyň hiç kime bäride gerek ýal sen ýöz şu ýalňyşlygy goýberäýme. Näçe adamdan eşdýänä ýolda paryçkalar sögüşýä oglanlar indi kömek edeýin şo gyzy urlup otyr diýip barýalar kömek etýäler ertesi şo gyz baryp şol kömek eden oglana zaýewleniýe ýazýa Onnoň ol oglanam pul tölemeli bolýa näme etsin gitjek alajy ýok sebäbi bardyň goşuldyňda gerekmi saňa şol. Mende bir sluçi boldy aýdyp bereýinmi komentariýa jykdy belläň. Rossiýada kart satýanlar şu wideony dokonca diňläň Assalamualeykum hemmäňize kart sim kart satýanlar gowja diňläň meni şu wagt bir sluçi bolup geçdida wideo ýazdyrýan bagyşlarsyňyz zat.

O näme etýäler adamlary orus adamlary diňletýäler gowy diňletýäler gaty gowy diňletýäler karoce aýal maşgalaň ogly urşa gidýä urşa gidýä de urşda ölýä hökümet muňa kömek pul berýä 4 million rubl şu 4 million rubl puly maşenikler biziň illeşimiziň kartyna geçiripdirler Olam tutuldyda indi öýe gitmelidä. Deport bolmaly, öýe gitmeli. Bazalaň hemmesini barlap başladylar. Bazalarda barlaýarlar welin ýaňky oglanyň kartyna del açylypdyrda Orenburg şäherinde. Wot. Indi diýjek bolam kartyňyzy, sim kartyňyzy satmaň. Gidersiňiz. Üç-dört satýa. Indi ony saklaýarlar. Tä beýleki zakazşik ikisini tapmaýançalar slestwe gidýär. Näçe slestwe gitse-de, şonça-da ýatýar şol slestweniň izolýatorda, SIZO-da. Gaýrat ediň, dogry düşüniň, men size ýaman maslahat beremok-ow. Görüp, şu durmuşdan görüp alyp, size maslahat berýän. Hoo. Re laýk repost hökman repost ediň Rossiýada gezip ýören gerekýa şo bäş müň rubl on müň rubl aç ölmeýäňiz Alla bar bu Alla bokurdagyňyzy deşdi how adam deşenok bokurdagyňyzy Alla deşdi aç ölmeýäňiz serýozno aýtýan aç ölmeýäňiz tapylýa Alla ryskyňy berýä kartyň satanyň bilen rysyk bogmaýa ondan ýeňileklenç diýilýä oňa.